Lutwa apwoyo wu me bino i kaboko lok ki gonya nino matin apwoyo twatwal wuti maber dano tye kom gi yot two tye ka ngiko gang awinyo ni mukene olwir dong odonyo kor kabedo pong kor dong olwir dong odonyo kwer wa mede ki gwoke lutwa dano obed gang dano owiny lok ka wot dong tye kite gamente owaco ni wot ki mac. Lwok cingi, pe igud ka ma dopdop. Kuman ba. Apwoyo tutwal nino ma tin ma wabino-ni, laceng ca waloko lok matek i kit ma ngo ma tye ka timme i gang ma mwa oweko kombeddi ca-ni. Jami arubaruba tye, laco lwii cito woko, dako bene lwii cito, ni enoni waneno iye. Dong tin amito ni waloki kum lok ma pire tek, ma en aye kare ma an abedo ka leyo tam, ci latin nyako mo acel obino okatti ci otitta wai, Ah, Julius, wan watamo ni kong in myero in iloki ka boko lok ki gunya. Wan lubok lok wamito ni kong ibok lok i kom anyira tye anyira moni. Agurisio moni, Anyiras moni ma gin dong komedi ca ni ticgi me loko wi co oko ki i kom famili ma megi. Ka ada in imito laco, pingo omyero laco opokke ki lamine? Pingo omyero laco opokke ki mine? Ni eno ni nongo in dong in ibalo ba Laco pe dong ocwal wa moko, laco pe dong ocwal gino moni, ento nongo en tye ka woto ki cwalo bodaboda gang bomine. Ineno kit lok eni eni? Jami ni eni jami ma iketo kenyingi lamera. Bed dano ma maro dano. Laco-ni eni kono en pe megoni nywal nongo in inongo anga? Nongo inongo nga? Ngati mo nongo peke ko wek laco obed kenyo, mar laco, nyut yo ki laco ni enoni en aye. Pien co wan macalo co ka dong dakona dong tye dong aneno yo pa dakona. Ento in dako maryek. ni omyero inen wek a mego tin dong mego dong mego dong pud wari ma pe waneno icwalo lutino ocito tuku kunnu eh lutino in icwalo lutino tung pa gene pa bot meni keken mege dong tye aryo ineno wa i lokke lameno. Wun mege mukene dayo mukene bene cwakowu tek. In latin awobi pud onongo keny malyet, ilubo kore pingo? Cawa weng, ooh an kayi na ni, ooh kor man tin kor nongo ocamo iya, man kor tin nongo lamege ni kor nongo tin otete dek nya, ooh man kor tin nongo. Cawa weng Ilungo bor latinni pingo? Wek dako-ni kong dong oyiny kona pa jal-li do! Ka agido bute kani ni, 'Po nining? Ka agudo kene atim dek ma an atelo-ni eni, mene ma laco-ni maro? Mi kara! Pe abedo ka rii gang pa litino titino keken ma pud kenygi nyen, ma gin pud tye i tic. In ibed gangi mot, kur izal. Ento dong inongo dayo mukene oo kong an dong ee man cim dyelle eni oo kong odeko agure man eni myero acwal gine Romeo mar mada amyero ayub en aye en aye Romeo cam, Romeo tye ki dako mi kara ki woma. Wek nongo dakone en aye oyeny doggola i cin iye kun i ka mene ma dong nongo en nongo ni twero yomo cwinye. Otwo eno ni wun wucam muni mujer ki awobe mukene gang keny ma pud mongi peke ya. Wuwek keny manyen obed keny manyen omiyo ma tam. Kuman ba, wun lukeny anyen bene ka dong giwaco giwekwu pe dong giwaco ni obape mere dong kede kenywu. Tam gibimini wu wujol tam, pien dano ma mini wu tam i man jo ma dong obedo i ot ma gingeyo kona me ot. Man kong inongo wun wuti wun eno ka mwomme ni aa wan dong pud Kenya lyet ee caro pe obed Kenya lyet ba ee caro obed peke pe dong ni dong ni Kenya lyet dong ni gin eruku dong kit pali mogo dong me belle kede dikali dano eno ni caro Ee, nongo dong opo gene dong caa me woro, caa me tic bene dong pe dong woro. Wutye ka bedo jirani pa dano ba. Tuku lweny mogo wun ye tuku ma wulwenyo woko en en en caa abic me dyeceng-ngi, wunge ni jirani pa dano tye ki lutinowu? Keny anyen, wun kong gicikowu ba. Ee, man atongo mere wiye wiye i kaboko lok ki anga? Ki gunyik, kong ki remo.